Ну, эп халӗ пурӑнӑҫ ҫине уйрӑмах Библи тупнӑ хыҫҫӑн урӑхларах пӑхатӑп. Чухӑнлӑх пуянлӑхран лайӑхрах. Йывӑрлӑх ҫӑмӑл пурнӑҫран лайӑхрах. Анчах та ҫав чухӑнлӑхӗ те, йывӑрлӑхӗ те вӑл ытлашши пулмалла мар. Чӑнах та чухӑнлӑхпа йывӑрлӑхӑн усси нумай, ытлашши пулсассӑн вӑл ҫынна пӗтерсе хӑма пултарать. Вӑл Библире тӗрӗсех вот калатпӑр, Турӑ вӑл Этеме ҫавна парать тӳсме тӳсме пултарса тариччен вӑл ҫавна тӳсмелле тӳссе ирттерме вӑй ҫитмелле. Вара ҫавна тӳссе ирттерсессӗн питӗ кайран пулас ҫӑмӑллӑхӗ те вӑл питӗ савӑнӑҫ кӳрет. Ахаль кӑна ҫав тери чаплӑ пурнӑҫ, ахаль кӑна тулӑхлӑ пурнӑҫ вӑл нимех те мар. Ку чӑнах та хитре, вӑл савӑнӑҫлӑ, анчах та вӑл чуна темӗскерле пуянлӑх хӑмӑл памасть вӑл. Вӑл ӑна ӑнланма йывӑр пулӗ, ну чӑнах та вӑл ҫамки. Но ман ачалӑх вӑл питӗ чухӑн пулнӑ эпир, атте шкулта вилнӗ. Анчах та ҫав мана питӗ нумай парса хӑварнӑ. Халь шутлатӑп та, ҫав питӗ пуянлӑх парса хӑварнӑ вӑл ман чуна. Ну ҫавӑнта, паллах, питӗ пысӑк ӗнтӗ вӑл аннен, вӑл аннен, ман анне питӗ ҫав пек пулнӑ. Тата манӑн ачалӑхра ҫав тери пысӑк вырӑн йышӑнса тӑрать ҫут ҫанталӑк. Ҫав тери ҫутҫантӑк. Эп халичченех астӑватӑп вот пахчара мӗн ӳснине, мӗнле, сӑмаха, мӗнле пахчана шӑварнине, вӗсем ҫум ҫумланине, вӗсем вӑл йывӑрӗҫ, йывӑрӗҫ, анчах вӗсем питӗ чуна тасатса, чуна пуянлатакан самантсем пулнӑ. Ну, йывӑр вӑл. Ытлашши пулмалла мар. Анчах вара ват хальхи яланах сӑмахран эп ирӗнех тӑнӑ. Ирех тӑран, анне хире каять, эс каятӑн хур кӗтме, мӗн тума, кайран пахчана каятӑн, пахчара ӗҫлетӗн, хур кӗтетӗн. Ялан ӗҫре пулнӑ. Халь вӑл ӗҫпе ӗшеннӗ те-ха эпир, ывӑннӑ. урок тума кӗрсе ларса аш вара аш тӑваттӑмччӗ урок тунӑ чухне вара канаттӑмччӗ ун чухне пуҫ исленӗ ал ура каннӑ ну халь сӑмахран пӑхатӑн та ҫав тери хӑрушӑ ачасем ӗҫсӗр сулланса ҫӳреҫҫӗ ӑҫта кайса кӗмелле ҫав вӑхӑта мӗн тумалла Вӗсем питӗ эп шутлатӑп ҫав тери телейсӗр ачасем ҫав пек асапланни, ӗҫсӗр асапланни, ӗҫсӗр асапланни. Унтан вот ӑҫта хумалла ҫав пушӑ вӑхӑта, унтан пӗр вӗҫсӗр ну, телевизор, радио пирки калама та пултараймастӑп. Мӗншӗн тесессӗн мӗн кӑна пӑхаҫҫӗ, мӗн кӑна пуҫӗ унта, мӗн кӑна ҫаврӑнать вӗсен. Пирӗн вӗт-ха ун пек пулман. Сӑмахран, эпир кинона кайсассӑн та лайӑх кино кӑна курнӑ, кӗнеке вуласассӑн эпир лайӑх кӗнеке вуланӑ, вӗсем пурте таса япаласем пулнӑ. Халь эп таса япала курмастӑм. Мана хӑш чухне пар шутласа илетӗп катастрофа пек туйӑнать. Мӗнле ҫыхӑнса юлмалла? Вот мана ялан ҫавӑн пек туйӑнать, ачасене ҫӑлса хӑвармалла, ачасене ҫӑлмалла, мӗн тумалла? Вӗсем кӗрсе каҫҫӗ те мӗнле ҫантан ҫӑрӑлса тухмалла? Кара, вӗсен ӗҫӗ мӗнле? Ну, ман хамӑн та виҫӗ мӑнук пур. Ну, пӗчӗккисем пӗчӗкрех-ха. Ну, асли вӑл ҫавӑн пекех асапланать. Пушӑхӑт пур. Ялан интернет, ялан вӑл. Ну и ҫав вӑхӑтра унӑн шӑнӑрӗ пур. Мӗншӗн тесессӗн вӑл чиркӗве ҫӳрет. Вӑл типӗ тытать. Вӑл халь виҫӗ кун пӗр, пӗр тумлам шыв ӗҫмесӗр типӗ тытрӗ. Ун хыҫҫӑн вӑл ҫылӑх каҫарттарать. Ҫыхле е каҫарттарни пӗлместӗп, вӑл сыпать, вӑл курӑн ҫав япала. Вот ҫавӑнпа мӗн каласшӑн эп. Вообще хорошая. Ялан темскерле сиксе тухас пек туйӑнса тӑрать мана. Инкек пулассӑн туйӑнать мана. Эп ачасемшӗн ҫеҫ хӑратӑп, сӑмахне пӑхамшӑн ним те хӑрамастӑп. Шутлатӑп та хӑш чухне. Халь пахчара ӗҫлениех лайӑх пуль тесе шутлатӑп. Тӗрӗспе калаҫасшӑн эп хамӑн мӗнле пурӑнман эп питӗ лайӑх пӗлетӗп хамӑн мӗнле пурӑнмаллине. Ачасен мӗнле пурӑнмаллине, ҫынсен мӗнле пурӑнмаллине эп пӗлместӗп. Ну, шутлатӑп та питӗ малта та питӗ тӗсмелли нумай пулӗ тесе шутлатӑп. Вӗлет ҫут ҫанталӑк мӗн асапланать, ҫут ҫанталӑк хӑруш асапланать. Паллах, эп Евангели вулакан ҫын. апостолсем ыйтаҫҫӗ, тӗнче пӗтет-и? Тӗнче пӗтет. Мӗнле курма пулать? Вӑл ҫут ҫанталӑк ҫав пек пулма пултарать. Эп ӑна чӑнах та ҫав пек тесех шутлатӑп. Анчах та вӑл тӗнче пӗтесси вӑл, тен, вӑл пӗр тепӗр ҫак самантрах пулать, тем вӑл пулать ҫӗр ҫултан, тем пин ҫултан. Эпир ӑна пӗлместпӗр. Ҫавӑнпа ун ҫинчен Вӑл пит хӑратса тӑракан япала пулмалла мар. Хӑратса тӑраканни пулмалла, пирӗн пурнӑҫ йӗркеллӗ пултӑр, пирӗн пурнӑҫ таса пултӑр. Ҫавӑ хӑратса тӑмалла. Хӑҫан тӗнче пӗлет, пӗлет-и, пӗтме сывлӑхӗнчен шухӑшламалла мар. Ну, эп мӗнле калама пултаратӑп? Эп пирӗн вӗтмелле-ха. Эп хам хӗрачана вӗрентнӗ вулама. Эп ӑна чи малтан патӑм питӗ начар кӗнекесе. Ача-пӑча кӗнекисем теттӗмччӗ юри. Вара унӑн питӗ ҫав пӗчӗклех вӑл виҫӗ ваттӑсенче, унӑн питӗ ҫав кӗрсе юлнӑ. Эп хам нихҫанлана ҫар кӗнеке вуламастӑп. Ҫак хӗрача та ман тӳрех курать. Нихӑҫан та киле начар кӗнеке илсе килмест. Ҫав пек вӑл тем те, тем те, тем те пур. Вӗсене шутлап вуламалла мар, ӑна пӑхмалла, ӑна тӗрӗслемелле тесе шутлатӑп. Ҫавӑ пур. Тата мӗн-ха ӗнтӗ? Иртӗхӳ, иртӗхеҫ. Пурте иртӗхет. апат ҫимӗҫпе ирӗлетпӗр. Вот выҫӑ вӑхӑтсемсем пулнӑ, ну ҫав вӑхӑтрах халь шутлатӑп та, ну паллах, выҫӑ вӑхӑт питӗ пулнӑ яла ҫӑкӑр пулман. Ҫав вӑхӑтрах пирӗн пулнӑ кишӗрӗ те суханӗ те. Ҫав питӗ пулмалла. Халь шутлатӑп та, вӗсем пурте таса пулнӑ. сӑмахран, кишӗр кӑнтӑр туртса илтӗмӗр, акапа тӑваттӑмӑр чек курӑкпа ҫамрӑк сулкаланнӑ ҫине. Вӑрмана кайнӑ. Вӑрманта эпир вот шыв юхса выртатчӗ. Тутӑр салтаттӑмӑр та унта кӑшмӗнсем темле ҫамта эрешмен пеккисем шыв вӗҫӗнче ҫав пек хунӑ та тутӑр витӗр сӑрхӑнтарса ӗҫнӗ. Тап таса пулнӑ. Ҫут ҫанталӑк таса пулнӑ. Ҫутҫанталӑк таса пулнӑ, пӗтӗмпе путнӑскер пулнӑ. Выҫӑ пулнӑ. Выҫӑ пулнӑ. Вӑл этемӗн, этемӗн питӗ нумай ҫимелле те мар. Анчах та ҫителӗклӗ пулма та. Пирӗн ҫав ҫителӗксӗр пулни асаплантарӑнӑ. А халь, ну, тата вӗт-ха выҫлӑх ҫулсем пулнӑ, хӗр хултӑмӑш ҫулсенче унта, унта эп астӑватӑп, пӗр килтен унта виҫӗ тупӑксӑ илсе тухаҫсем. Хӑрушӑ пулнӑ ун чухне. хӑрушӑ пулнӑ. Унтан мӗне вӗт-ха ун чухне вӗт типӗ, тырӑ пулман, хӑруш асапланнӑ чӑнахах та. Шутлантӑм, мӗнле ҫӑмса юлнӑ-ши тесе те шутлатӑм. Ну, эп хам пирӗн ӗне пулнӑ ҫав. Эпир ҫав ӗнепе сыхланса юлнӑ пулӗ. Мӗне ҫав сӗтпе пирӗн уткӑшкар теҫҫӗ, конский шевель. Ҫантан анне мӗне пӗҫерсе паратчӗ уткӑшкартан пуртӑ. Ҫавна тухатӑн та вара мана тете те айхи пӗр пире сунӑ пӗр-икӗ ҫул ҫулмалтан калать, Ева, тесе, атя ҫанат пӑртӑм пӗҫерсе ҫиетпӗр. Чам та пырман та. Ой, чам та пурна пӗр янта эпир. Унта тем чухлеҫа уткӑшка. Ачачана пӗҫерсе ҫиетпӗр. Эпир чана пӗҫерсе ҫиесшӗнччӗ. Вӑрттӑн ачасем те ан курччӑр, ӑна эпир пӗҫерсе ҫиеймерӗмӗр. Вот ман мӗнре асра питӗ тутлӑ мар, ҫав тери тутлӑ мар. Выҫӑ пулсассӑн пӗтӗм ҫиме ҫук. Шӗшкӗ ҫул ҫине типӗссе шӗшкӗ ҫул, ҫул ҫинчен ҫынах тунӑччӗ. Ҫавӑнтан анне паша пул пӗҫерчӗ. Вӑл ҫав тери йӳҫӗ, турри те ҫук. Эп ҫавна ҫиеймерӗм, лев выҫӑ пулсассӑн та. Вот ҫын пеккисем пулнӑ. Унтан вара пирӗн пата пӗр ҫын кӗчӗ те мана Нихветуҫ пул, Нихветуҫ тет, эп кӑмпа тупрӑм тет. Ҫав кӑмпашӑн мӗн те пулсан пар-ха тет. Анне мана каларӗ, ах, чуп-ха чуп часрах туркас, туркас пирӗн хыҫалта ҫав та вилме пуҫларӗ те чӑнах та вӑл ҫав шыҫӑнса кайнӑ хӑрушӑ. Пирӗн патӑртах килме вилме пуҫларӗ вӑл. Выҫӑпа вилме ӗнтӗ. Вара эп чупрӑм. Пирӗн килте хӑть вилсе ан кайччӑр тесе. Ну, хӑруш асапланнӑ чӑнахах та. Ҫавӑн пек эпир темле сыхла... Эп ӗне сыхласа хӑварчӗ пуль тесе шутлатӑп. Пирӗн ҫавӑнпа пирӗн ӗне те вӑл пирӗн вот штанка ятпа. Эп ун ҫинчен мӗн чух ҫырнӑ ҫав штанка ҫинчен. Мӗншӗн тесессӗн вӑл ӑна каласа та пама ҫук ӗне вӑл. Утран тӑраканни те унтан ҫав державкӑччӗ ун чухне лашасене вӑрҫа илсе кайнӑ ним те пулман. Ҫав ӗнепе карани пӗр вут турттараттӑм вӑл. Ҫав ӗнепех сухаланӑ пахча, ҫав ӗнепех мӗн тунӑччӗ, вут турттараттӑмӑрччӗ. Вара анне пӗрре каларӗ, вӗт-ха вӑл ӗне, вӗт-ха унӑн ҫилли пур, сӗт пулмалла. Вара пӗрре анне каларӗ, пӑх-ха, тет, урисем мӗнле пулса кайрӗҫ, лаша ури пек, сӗтӗре, сӗтӗре сӗвейӗ. Тем тӑршшӗ ури ыр-хан каскер, штанка. Вара штанка вӑл пирӗн те мӗне кайрӗ, чире кайрӗ. Ҫавна пусмалла та пурте йӗретпӗр. Мӗнле пусанкӑ ӑна штанкӑна, мӗнле пусанкӑ штанкӑна. Вот вӑл ҫав, пӗлместӗп те питӗ асаплӑ пулнипе. Ҫав асап вӑл асап пек кӑна мар. Вот ҫавӑн чухне ҫӑлӑнса юл, унта темле юрату та пур. пӗтӗмпе асапланни, пурте асапланни, пахчи пире ҫӑлса хӑварни, эпир пахчара меле ӗҫлени тата учительсем тӗлмеретчӗ. Тата учительсем тӗлмеле, сӑмахран, пирӗн вот учительсем вӗсем пирӗн умне вӗсем пирӗншӗн учительницӑсем тет, вунтарӑшӗн учительсем те пулнӑ. Вӗсем анне пек борода юр тултаратчӗ те. Вара эпир черетпе тӑраттӑмӑрччӗ ҫак учительница умӗнче. Вара вӑл пире тӑхӑнтартатчӗ, ҫыхсарать мӗнне, тутӑра ҫыхса ярать, тумлантарать, вара пире ҫав пек кӑларса яраҫҫӗ. Ҫав пек пулнӑ пирӗн. Вӗсем вӑл пирӗн анне, анне, анне пек пулнӑ вӗсем пирӗн. Вара халь ӗнтӗ вӑл путӑ пурнӑҫпа пурӑнатпӑр темелле. Ну ҫавах та вӑл эп хам ачалӑха сийлетӗп те, вӑл питӗ тӗлӗнмелле йывӑр пулнӑ, тӗлме телейлӗ ачалӑх пулнӑ. Тата вӗт-ха асапа аннепе пӗрле тӳсе тетпӗт ӳнпе. Анне вӑл сана юлашки татӑкне парать вӗт-ха. Вара ҫав вӑл ҫав жданкӑпа вӑл вӑрмантан турттарать. Вара ҫав жданки мӗскӗн каҫхине тата сӗт парать вӗт-ха вӑл. Ун чухне налукӗ пысӑкчӗ. Унта патшалӑха мӗн чухлӗ сӗт памалла, ҫу памалла. Вара эпир ҫавӑнта тухса лараттӑмӑр та виҫҫен. Анне сӗт сунӑ чухне картлашка ҫине айла. Вара ҫав анне вӑл пире ҫур стакан та пулин ҫам пек ӑшӑ сӗт ярса паратчӗ. Пӑҫҫалсене нихҫан та манма ҫуккӑ. Темле вӑл, паҫӑрах каларӑм, вӑл чухӑнлӑх тӳссе ирттермелӗх пулсассӑн тепӗр хӑть хуҫса пӑрахать тет-ха тепӗр мӗскӗне. Вӑт мӗскӗне кӑлармасть пулсассӑн вӑл пуянлӑх пулать кайран. Вӑл чӑнах та вӑл шӑп Библири пекех пулса тухать. Вӑл ҫав пек ачалӑх тетӗпе.